Abusua ha yɛ Ghana inside me sure sɛ ɛnɛ ne da w'ani bɔ channel yi so a na w'afollow yɛn Facebook, TikTok, ne n'asefoɔ bebia no a ɛyɛ Ghana inside afei nso YouTube nso Ghana inside sɛdeɛ wo hwɛ wo wie a na wa like video no afei nso wa share ama wo nua bi nsa nso atumi aka bi. Yɛn wura! Kwabena agya Pon aba abɛkasa de ama ɛyɛ NPP amanyɔkuo na ne kasaeɛ mu no, ɔde afutuo bebree de aba na ɔbobɔ ɔbɔniba akuku dam bi din a na afutuo no ɛkɔ ma wɔn mu paa yie bi ne Yɛn Wura Kennedy agya Pon na afei nso Aborɔnyɛ na nsɛm no deɛ Wɔka no na akɔ akɔyɛ afutuo anaa ɛsiane sɛ wɔse sɛ NPP amanyɔkuo no sɛ yɛtena ase de ɔdɔ ne nkabom tena ɛyɛ amanyɔkuo no mu a yɛbɛtumi awie ne next four years abatoɔ a yɛba abɛtɔ which is twenty twenty eight na wɔka mpo no wɔse yɛnkae ɛmerɛ na ano ada yɛgyahyehyeɛ ɛsii yɛwɔ kegyeteɛ yi nnipa bebree no ara de wɔn ani kyerɛɛ hɔ no bɔɔ din sɛ Aber a asɛm no esiiɛ no yɛn wura Bawumia kɔ hɔ bi, General Secretary nso kɔ hɔ bi na afei nso some individual members of Parliament bebree no ara nso de wɔn ani kyɛ hɔ na wei na ɛwɔ sɛ temanmuni ni paa wo yɛ san sɛ sɛ yɛ tena ase na sɛ yɛ de ɔdɔ ne koroyɛ ne nkabom tena ɔman yi mu a ɛbɛboa ama Ghana nso yɛatumi aduru akyire na sɛ yɛ tena ase wɔ ɔdɔ mu kyɛ sɛdeɛ wɔde afutuo Ɛma ɛyɛ NPP amanyɔkuo no a ɛnyɛ adeɛ sɛ next four years koraa mpo no Mahama bɛsan so afa na wɔka no ɔsii so pi sɛ Mahama ne final years a wɔba abɛdi ne sɛ abatoɔ yi wɔnyaeɛ na next four years deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ Mahama bɛsan so aba power bio kyɛ sɛ yɛde nkunimdie frankaa no de ɛma ɛyɛ NPP amanyɔkuo no na ɛbɛsoa. Awusa Owuah Kwabena Ɛɛ Japan yɛ a waba abɛkasa bebree pam de ama NPP amanyɔkuo no. Mesrɛ wo sɛ wobɛka me ho na yɛn nyinaa yɛkɔ akɔhwɛ ne nsɛm no bi ne deɛ ɔbaeɛ no ɔbɛka ne afutuo a ɛwɔ mu a ɛtwa sɛ obiara tie. Wei deɛ afutuo no nti ɛnyɛ NPP amanyɔkuo nko ara, temanmufoɔ no nso bi yɛn nso yɛbɛtumi adi afutuo no abɔ yɛn tomaa no na kyerɛ sɛ yɛde aboa yɛn man no ɛsiane sɛ Ghana ɛkɔ anim a yɛn ara na ɛbi ɛka yɛn. Abusua yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ video yi a ɛyɛ Owura Agya Paul baeɛ no ɔbɛkaeɛ no bi mfa mbra na ansa na yɛbɛkɔ no mɛsrɛ wo sɛ ɛnɛ ne da a w'ani ɛrebɔ Ghana Insight so a wobɛ subscribe de ama me na afei nso woaclicke notification bell no ɛba saa na update biara no wo na wodi kan a wo nsa ɛbɛka bi afei nso last thing na woalike video no de ama me ɛboa ma adwuma no ɛtu mpɔn. Yɛnkɔ tie bi mbra. Na wiase nyinaa hu sɛ ɛyɛ party baako and that is why a lot of people talk about unity nso tira bi a na yɛde ano kɛkɛ na ɛka unity no na nneɛma a ɛsɛ yɛyɛ su ne ban a ɛsɛ yɛyi kyerɛ amansan sɛ yɛwɔ nkabom no yɛnyɛ because mansan a wobɛka yɛ a ɛgya a ɛhyee wɔ kegyeteɛ sɛ nnipa a ɛkɔɔyɛ sɛ wɔn mo kɔ akɔyɛ adɔyɛ mm-hmm. eh, Dr. Bawumia Koi. Kennedy Agyapong kɔe, Brian Acheampong kɔe, General Secretary ɔno kɛse sɛ ɔrepresente party no ne ɔno no ɔno nso de party so kɔ ɔno represente party no kɔe. Minority leader soso ne minority caucus so kɔe. Uh, some individual members of parliament like Brian Acheampong kɔe. Like uh, your friend is a Yabuama kɔe. Uh, Aduchum ɛkɔ yɛ mm-hmm. i think sɛ i felt very sad ɛha me because optics na yɛyɛ yi no na ɛ communicate something which partyfoɔ no nhyɛ da mpɛ. ah adɛ adɛ na sɛ egya ahye no obi ɛkɔ akɔ show solidarity. ɛyɛ political party ne si ebi biara yɛ together baagye yɛyɛ bi da yɛsɛ ano yɛyɛ young executive forum bosome bia yɛn nyinaa gyegye yɛn ho sika ne yɛde akɔ together yɛde akɔ ma party general secretary. Ka ne fɛ so ne sɛ, Mpaninfoɔ nyina a mabobɔ din yi, mo mo nyinaa nim sɛ adeɛ sɛ asi, ɛɛsɛ yɛkɔ hyɛ adɔeɛ na yɛsɛ yɛ nyinaa yɛ NPP foɔ na yɛ adwene a ne yɛ aka abom ne yɛde sika no ahyɛ Chairman ne General Secretary nsa, yɛ pɛ koraa a yɛbɛtumi adi wɔn akyi na wɔn adi yɛ anim because yɛ to aba wie na yɛ wie elections a party no wɔn nsa na ɛwɔ, yɛn a aka nyinaa yɛ aboafoɔ a yɛ di akyire. But the impression was created sɛ we are a bunch of individuals bi anaasɛ obiara rekɔpɛ n'anim. Nyɛ saa nso na yɛde kyekyere party. Nti menim sɛ even with adeɛ koraa, akyɛdeɛ koraa a yɛrekɔ yi koraa, hwɛ divisions a ɛ portray to the people of Ghana and that is not the image they want from us as a political party especially yɛpɛ sɛ yɛsiesie yɛn ho na yɛn ho yɛ hwam na partyfoɔ Ghanafoɔ san ahwɛ yɛ bio in 2028. we need to present a more polished image of ourselves ɛne yɛ kasa yɛ mu yɛ ne yɛ mu yɛ bibiaa so ɛnti sɛ yɛanhwɛ yie na sɛ yɛ kasa yɛ san state yɛbɛyɛ polling station election a wobɛhu sɛ nkurɔfoɔ bɛsan abɔ awuram Eh, eh, electoral area ne nkurɔfoɔ bɔ wuram by the time bɛwie consensus no yɛbɛtumi aka sɛ o oh, chairman wei kwame nkrumah ti kɛseɛ ɛna eh, ɛsɔpɔɔtoo no anaasɛ oh secretary wei Kwabena Agyapong na ɛsɔpɔtoo no anaasɛ organizer wei ebi a ɛdan ne mu ɛna ɛsɔpɔtoo no so ho ɛno na atoa na ɛkɔ region na abɛduru national na party na yɛ very polarized and divided even before the main election of the presidential candidate party so deɛ deɛ hia wɔ party nom kɛseɛ apart from a unified force ne sɛ yɛbɛtumi aproduce obi a yɛn nyinaa bɛtumi akɔtaa n'akyi that is the duty of every patriot sɛ party to aba ne yɛyi nipa a ɛsɛ obiara de support genuine support ɛde kɔtaa n'akyi nti meyɛ mekaa sɛ sɛ yɛbɛnya to reduce the tension associated with numerous elections the party conducts at various levels ahead of the presidential candidate election it is Post, Sɛ nka yɛnya awie expansion no after the expansion of the electoral college has been achieved and done na sesei party no base no yɛabue a me feel sɛ sɛ yɛtumi yɛ saa expansion ɛbɛma maybe one point five to two million voters at the base a wɔbɛto aba yi de wɔbɛda yɛn anim ɛno no sɛ wo na wo so wo sika kɔ ne kɔhwɛ sɛ wobɛtumi ama nnipa two million sɛn na ɛbɛsesa wɔn abrabɔ a nti ɛbɛma wɔn ato aba ma wo. Ɛbɛ reduce monetization no. Nti sɛ saa deɛ a, na sɛ yɛtumi yɛ base no kɛseɛ deɛ a, nka m'adwene ne sɛ ka yɛnto presidential candidate deɛ no kane. Ɛno nkyerɛ ma ebi ato din na bottom up na top down, menkaa top ayi anaa bɔ, deɛ meka ne sɛ, te sei, we are in difficult times. Ewiase duru baabi a, W'anamɔn a wotutu no berɛ bi a na w'asakyerɛ mu kakra depending on conditions a wowɔ mu. We have to accept sɛ baabi a yɛwɔ seesei no ɛhɔ ɔden, it's not a good place. We have suffered a very heavy defeat enti nneɛma a ɛsɛ yɛyɛ no Ghanafoɔ so they are getting settled into that obiara ba a new person bi ba ne ɛma no eight years ne ɛma no eight years no yɛanhwɛ yie. na yɛanhyehyɛ yɛn nneɛma yie sɛ woyɛ NPP ni sesei na Nyame ammoa yɛn na yɛantumi anwene 2028 na NDC tumi de new candidate ba ɛbɛyɛ a likely sɛ woahwɛ a Ghanafoɔ bɛsan ama ɔno so 8 years because President Mahama deɛ ne second term na Ghanafoɔ de ama na ɔɔ complete ɔno koraa ɔk yɛyii no firi hɔ first term a ɔkɔtena fie 8 years koraa no ebinom nyaa ho sɛ oh wanwie ne 8 years nti yɛde yɛde no asan aba Enti ɛkɔba no saa a, na kyerɛ sɛ yɛanhwɛ yie a yɛbɛtena fie twelve years. Enti yɛnnwene nneɛma a yɛyɛ no nyinaa ho na yɛmfa nuadɔ, kasa pa, anidie, ebuo mfa nhyehyɛ party no na ɛnkɔyɛ sɛ ɛnka ntete, going back to the basics in nineteen ninety one, ninety two, the kind of uh, party love a na yɛwɔ together, yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛtu yɛn ho akyɛ yɛ biribi de som party no. Enti ɛno, me feel sɛ yɛnyɛ no saa. na sɛ yɛyɛ no saa nso a ɛnto wei deɛ ɛnyɛ amendment o ɛnto mmara no because party no constitution no wohwɛ article thirteen one no a ɛno deɛ tumi time yɛyɛ presidential primaries deɛ ɛyɛ national council na decide the only thing is a constitution ama limit sɛ yɛwɔ opposition a ɛyɛ sɛ yɛyɛ no twenty four months before election that is the deadline ba wobɛtumi atwe aba anim sɛ wopa nti me me feel sɛ sɛ yɛtumi yɛ expansion no wie a na yɛn nyinaa hu sɛ about one point five to two million people na ɛbɛto aba no deɛ a nka yɛnto presidential election no fɛ ɛno no bɛyi obi a ɔbɛda yɛn anim obɛnya more time ayɛ campaign ghanafoɔ so bɛhu no na ɛno nso yɛnya obi a ɔbɛ respond to deɛ aban a ɛte so yi ɛreyɛ yi ɛyɛ very important nti na mekaa sɛ yɛnyɛ no saa yɛyɛ no saa a ɛbɛboa yɛn and apart from that the other national officers ne regional officers no wɔn mo wɔ four year tenure nti wontumi ntwe mmaa anim yɛnhyɛ da nyɛ no saa nti kyɛn sɛ 2026 yɛyi wɔn wie biribiara nso nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ kyɛn sɛ yɛyi wɔn wie ansa na yɛyi presidential candidate the constitution is silent on that ɛna wei so no ɛyɛ exceptional circumstances yɛ find yɛ ho in nti metu fo anaasɛ mekyerɛ adwene sɛ mefiw sɛ ɛno yɛyɛ no saa by 2026 a yɛbɛto officers elections no obiara nim sɛ grassroots no a yɛ 2 million people no a yɛa expand a wɔatumi ato aba ayi nipa baako no obiara nim sɛ wobɛyɛ adwuma abɛpia no abɛtaa n'akyi ɛwɔ dom na watumi ayɛ yi na party no tra biara na ayɛ sɛ ɛyi eh, mistrust kakra wɔn nti woyɛ biribiara na obi suu sɛ woyɛ de ama obi anaasɛ obi hyɛ w'akyi ɛnte saa meyɛ pɛdimu wɔ party from 1991 ɛna yɛakyikyire guzi adankwa ne ade nyinaa medi mu akotene paa 1992 mene akɔlaa 30 years a mete national television so saa time so na wow. okfm ni hɔ national television meyɛ campaign In the time of the military regime, the brutal dictator's regime, nso na mede akokoduro tu ho akyɛ de me ho bɔ afɔreɛ sɛ mɛyɛ saa adwuma no because mepɛ party no. Nti me deɛ party na mesom. I've always been a servant of this party and obi a ɔbɛka nokorɛ biara bɛhu sɛ in the last 30 plus years of our democratic experiment no, term biara no mede me ho bɔ afɔreɛ, I've availed myself even through difficult times. a yeyii no sii nkyɛn koraa no, mibuaa over hundred and something constituencies materially. Oh, me, me, me, me wɔ hɔ. Nti, me deɛ, ayi, ayi, ayi, deɛ me fi sɛ mɛboa party no. Bragwa me. Yeah. Mekae sɛ me wɔ hɔ. Ɛna na wokyɛ ayi constituency biara wɔma wɔn sika akra ama wɔn de aboa towards the election no. Ɛma ɛɛ saa abirɛ koraa no ayi ɛɛm papa yi northern regional former northern regional chairman ɔde sɛn. bugi na abu ɛka sɛ sese koraa no de wɔyɛ dealings bi a wɔne wɔn na ɛbɛdi direct ɛnkɔsi obiara so ne adeadeɛ mekae paa mm. nti ɛno ne saa adwene nyɛ sɛ bi a mese yɛnyɛ top bottom sese no deɛ mefeel ne sɛ mema adwenkyerɛ o na mede to party no sɛ mo ne meyɛ adwene a yɛnsum sɛ me deɛ mefeel sɛ presidential candidate no ho hia kɛse paa. Ɛna ɛsi eyi a ɛsɛ obiara tɛ akyiri. Na ebinom nso aka sɛ ebi a yeyi presidential candidate na sɛ obi ankɔtaa n'akyi a na sɛ ɔyɛ MP a ebi a ɔbɛ work no wayi no afi hɔ. Daabi, menyi ni sɛ term biara no nso you see we have to have a culture sɛ abatoɔ deɛ ɛyɛ abatoɔ. Me last ɛyi no primaries na ne yɛ edu meka ho bi. Yɛtoeɛ a, mannya dodoɔ a mefiri mu. Ɛɛ, yɛto mu aba o, mea. Mekɔdii n'akyi, yii m'akoma mu yɛɛ adwumaden de boaa sɛ anka Nyankopɔn nhyira yɛn na anka yɛnkɔ Power. Amma no saa. O, a, manka sɛ because na wei ne anaa ɛdefiti me nti no, menkɔ, menkɔyɛ. Saa suban no, ɛsɛ yɛyi firi mu sɛ yɛyɛ democracy, ɛsɛ yɛpɛ kabima me nkabiama mu de a, ɛsɛ yɛyi firi hɔ. Enti, I think sɛ that is the second. Ɛyi ɛɛ suggestion a mede baeɛ. The third one ne expulsion of the electoral college. Mo sɛ mm-hmm. yɛ wɔ baabi so wɔ constitution sɛ sɛ nipa a ɛfile for nominations after vetting ne approve ne sɛ bro five a ɛyɛ sɛ yɛkɔ to aba so ne so. Ɛɛ eh, saa asɛm no ɛbaa because amanfo feel sɛ ɛɛ eh, two thousand and seven na nipa seventeen a ah, na me na me abɔfra koraa a meka ho at that time forty five year old. na mene the youngest of the presidential aspirants a dodoɔ no ara frɛ me mogyamono nti na me yɛ ka ho ne yɛ dɔɔso dodo nti me lose yɛ. Well there may be some sense in what some people said but me gye di sɛ ɛno no biribi saa asi a nkyerɛ sɛ da biara ɛbɛsi. Even our national election a yɛyɛɛ no mmerɛ yɛɛ yi sɛ na 13 eh, candidates na ɛwɔ ballot paper no so ɛna commission tumi yɛ ballot paper no ma yɛ. Mm-hmm. Nti yɛ ten no koraa no me feel sɛ kɛse yɛ kɔ state nsia sɛ because electoral college na a form that special electoral college ɔmo sa dodo ɔmo yɛ less than nine hundred nipa nine hundred sɛ obi a sɛ biribi bi wɔ no no betumi abɔ four hundred sikatuo na wagye aba no ɛna mm-hmm. obetumi aka sɛ nipa bi koraa ɔmpɛ sɛ ɔbɛka five no mu nti no ɔbɛtumi atua binom fɛ no losing bonus sɛ wɔn a mo ntom ha wɔ yi na mo ntom ha wɔ yi. na wayi nnipa no bi afiri mu nti ɛno nso so me me me me suggest sɛ nka yɛ sponge saa yi no because it's susceptible to uh, manipulation oh, and uh, undermine uh, democratic fairness so nti me feel sɛ saa nneɛma yi nyinaa ba a ɛbɛma yɛanya very inclusive process one ɛbɛma partyfoɔ no ɛwɔ fam na ɛnɛ wɔn fo sɛ yɛtwa wɔn agya obi wɔ ha a wasom party paa ɛnso yɛn yɛkɔ a yɛmfrɛ no bi ɛno na ama deɛ obroni frɛ no apathy ɛbaa yi mu a nti wohwɛ a the places a yɛyɛ strong paa na yɛnyaa the lowest turnout across the country nti whilst NDC foɔ deɛ na wɔyɛ determined sɛ wɔn bɛba abɛto aba no yɛ deɛ nnipa no pii tena fie because they wanted to teach the party a lesson no so wɔn deɛ abufuo ne nneɛma bi akɔ so a ɛna wɔn fi sɛ wɔn ani nye ho nti megyiri sɛ yɛyɛ wei a ɛbɛma abotɔyɛ mo aba nti obiara nim sɛ me koraa no yɛyi me afiri mu na me wɔ mu ayi 2018 ne MPB anaasɛ chairman bi ɔ scheme na oyi me firi mu a ɛnɛ yɛ yɛ sa hyehyɛ yɛ saa nhyehyɛeɛ a ɛkyɛ sɛ ɔno nso bɛtumi ato bi nti abufuo a ɛwɔ ne mu a wɔsɛ me mma mɛyɛ adwuma ma party anaasɛ moayi me afiri mu ɛnɛ mo nko a monkɔyɛ ne yɛnhwɛ ne nyinaa bɛfiri hɔ nti the tension and the confusion and the apprehension a ɛba polling station ne ntɔkwa wei atim wei aka no nyinaa ɛbɛfiri hɔ because adadafoɔ no nyinaa sɛ ɔte ase nko ara deɛ a yɛbɛti yɛyɛ saa amendment yi a wɔtumi bɛto bi sɛ ɔyɛ mp sɛ ɔyɛ polling station executive sɛ ɔyɛ electoral area coordinator sɛ ɔyɛ ward executive constituencies no so deɛ ɔmo nim wɔn ho wokɔ me papa kurom eh, kumawu a menim sɛ chairman adu sɛ a ɔstate party no 1992 mhm. ɔte ase Mhm. Ne sɛ nti na sɛ ɔno that time wɔn deɛ sika yɛ ahoɔden ayɛ party na wɔn nto aba ne bie ɔno nso bɛtumi akyerɛw sɛ oh me executive saa time no yɛ nine no ɛɛ emu aka mu bɛyɛ five bi a ɛɛ mmiɛnsa bi afiri mu so ɔno nso bɛtumi akyerɛ wɔn a na ɛyɛ ward coordinators ɛne mp- wɔn a na ɛboa party no patrons ne elders ɛwɔ hɔ at the time so wɔn te ase nko ara deɛ a ne yɛ deɛ wɔn aka no nti i think sɛ sɛ party no ɛma constituency biara mmerɛ. Bɛyɛ a month or two after congress no, ɛ conference no, sɛ yɛ accepte a, na yɛka sɛ obiara nkɔ builde ne caucus na ɔn generate list of all these people a mabɔ din no a, me na meka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtumi ayɛ no significantly because wei mu deɛ no, ɛny obiara ntumi mmanipulate adeɛ no because nnipa no wɔ hɔ, they are quantifiable, they are verifiable, wobɛtumi a, obiara nim, eh, NPP foɔ no, obiara nim wɔn at the local level. Enti na mede saa nneɛma mmiɛnsa yi

na yɛmfa nyi yɛ yɛ yɛ flag bɛn. Ɛkɔba no saa a, nnipa no bɛdɔɔso. It will be a disincentive sɛ wɔn asɔre a na wɔn nam fi sɛ yɛtuatua sika yɛtuatua sika because the party is not for sale. Me ɛnkɔyɛ sɛ sɛ obiara nya sika a na kyerɛ sɛ na nnipa atu di n'akyi. Yɛnim sɛ wiase ayɛ den. Nanso so yɛkuo yi yɛde tuu ho akyɛ, yɛde nimdeɛ, yɛde adwene pa, yɛde ɛdɔ na yɛde kyekyere ekuo yi. Ɔman bi a ayɛ yie wɔ wiase yi kɔ Japan a ɛnnɛ eighty years after the world war na ɛhɔ da fam grebuu ɛna ɛnnɛ abuilde up Germany Europe nyinaa na ɛda fam ɛnnɛ ɛhɔ ara hyehyɛ not because nkurɔfoɔ ɛpɛ ɛkɔ pɛ sika afiri mu ɛyɛ deɛ wɔn bɛtumi ayɛ de aboa ɔman no that is why they have developed Nti saa yɛ mindset no a biribiara yɛ sika sika sika no a sesei ɛreha ɔman yi a ɛyɛ ama nkwadaa no a nkyirima no nyinaa biribiara a wɔbɛyɛ biara no deɛ wɔbɛnya afiri mu na wɔdwen ho. Yɛyɛ no saa ɔman no ɛnhwehwɛ yie mma yɛn. Nti me deɛ me a sɛbio Nyankopɔn mma ahoɔden kakra a manyini deɛ nso meda wɔ ahoɔden no dawuro a mɛtumi abɔ is changing the mindset of the Ghanaian people especially my party and also to make sure sɛ Ewiase, wobɛtumi abɔ bra pa a, sɛbisɛbi na wonyɛ sikani a ɛboro so. So ahu? Enti yɛnnyae sika a yɛredi akyire wɔ ɔman mu a sɛbisɛbi o, obiara nya sika a na nnipa atu di n'akyi te sɛ deɛ ɛɛ, nyɛ saa na ɛnna yɛde awura amamnyɔsɛm mu a ɛresɛe amanyɔsɛm. Enti wɔn a ɛwɔ adwene pa yɛyɛ adwuma bɛtumi apagya ɔman no asi hɔ ayɛ adwuma pa no na ayɛ sɛ wɔn nnya chance mmɛyɛ adwuma. Yɛanyɛ no saa a, nnipa papa a ɛwɔ Ghana ha mu, wɔn mu a wɔn mu wɔ nimdeɛ a mbɛtumi aboa ma yɛasesa ɔman na develop country ne akɔ yɛn anim no wɔn nyinaa bɛtwe yɛn ho because they've been a few bad example ehu nkɔlaa bi a wɔn abɛtena radio so wɔn ano yayaaya wɔgyina ne ama no post na ban ba ne ɛdena kɔtoa na nkurɔfoɔ hwɛ o ɛma sesei it is affecting a lot of things in our national life nti mɛsrɛ sɛ party no ntie me na megye di sɛ dodoɔ no a ɛto yɛ bo tie a na wɔn amfa ankɔyɛ top bottom bottom hwanhwan a na wɔn ti ase ma meka no sɛ ɛyɛ important sɛ wɔn mu a gye party no sii hɔ ne wɔn nyinaa mɛka ho ne ɛnyɛ party no a ɛɛ me feel sɛ ɛbɛ energize base no to create more enthusiasm people will feel included in the process sɛ ɛkɔba ne sɛ yɛto koraa na deɛ ɔno pɛ no ɛnya a wɔnim sɛ he has participated in the process process na ɔka ho aba na ɔkɔtoo bi Party no recognise no, watumi akyerɛ n'adwene. Ɛno na yɛde yɛ ɛdɔm adwuma ne party politics. Ɛma no yɛ yie ma no yɛ fɛ na saa no na ama party no ho asan aba hwam na saa anigyeɛ ne ɛdɔ a na ɛsi hɔ daadaada no a na yɛde yɛ party ninety one, ninety two a ɛbaa ansa na Nyankopɔn ɛhyiraeɛ two thousand no na ɛno nso asan aba bio. Nti wei yɛ m'adwenkyerɛ the three points that I sent.

Members of Parliament, both current and former, Ministers, Deputy Ministers, MMDCEs, TESCON Branch Executives, Diaspora Branch Executives ne ade, ne nyinaa mmɛka ho na biribi.